Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Ur blijadur adkaouit Caroline, mat un tra ugennoc'h. Mat, enoa mat re, a-hui.

Pezen, evit ma vo splann un traoù gant an ARS gant Ajañs rannvroel ur yec'hed, petra zo c'hoarvezet? Ar samat ha pestisidaoù hag vetabolitaoù a vez e kreskiñ. Ur c'hluster Green gant bugale a gumun a vo ivez. Gant Atlantic O e vez pourvezet dour mat da evañ da pep kant hanter-kant mil annezad. Ar pezh a ra tro da Ujon dre gant deus poblañs Liger-Atlantel. E daou vil naontek oa bet dizoloet pemp bugel war ijin klañv ha seizh bugel oa ur marvet ivez. En deiz-a-hiri e embannet gant an aerez broioù al Liger e Kandregan kenfeurm kalitenn dour de Hava e Liger-Atlantel e-keñver an nitrataoù hag ar pestisidaoù. Kevredigezhioù war an dachenn doe stourmet evit ma vo anavet ar gudenn ha labouret eo bet gant divenidi ar sindikad oa duellat an traoù. Ober a ra Kevrat Broadel ar rouedadaoù servijoù publik gourc'hemennoù da Atlantico ha distourm. Met deploriñ a ra e vefe trin flav ar galadoù publik evit divizout berzhañ implij ar pestisidoù tro-war-dro al lec'hioù puñs-an-dour. Ya setu gerioù Régis Ten en eus milion a euroioù vez dispignet get Atlantico. Yaen a ra an dra-se evit sikour labourerien-douar da digreskiñ o implij ar bestisidaoù. 3,5 milion a euroioù da nebeutañ da skouer evit gwareziñ tro-war-dro yoù poñsadour Marserek e norzh an departamant. Ya, muioc'h zo da lenn àr o lec'hienn Splann.org. hag un enklask nevez zo bet embannet, zo i tamm bout embannet e Jerry an e miz Gwell Mitchell, e miz Ere, lakaet ou peus o fri i campus The Land. Anan vehe kavet ur rener hollc'halloudus hag un toull er c'hef forc'h ankenius. Embannet eo ganeoc'h Caroline Urloden-Guetan reiñ marse un enklask brasoc'h deus an eus plan neuze. Ya, sur warmañ. Sañset oa de vout rand ivezhañ un enklask vras war al liseoù labour-douar. Met ken mantrus oa ar perzh a c'hoarvez er skol katolik-mañ, m'am desidet embann abretoc'h ar pennad-mañ Ha neuze sañset ez eus lann ur c'hampus kentañ gouestlet d'ar vuhez war ar maez en Europa. E Roeran emañ al lec'h pennañ ha dor all bihanoc'h zo e Gwiltrek e La Guerche. Ul lann a vez bodet ouzhpenn da dregont embregerezh disheñvel ha tri lise privet katolik vez kavet dindan gevrat gant ar Stad. Brav eo ur skeudenn e belec'h atav he lec'hiennoù a brederer Zoland, met re o enklask e tisplann detecen brav un traoù peus seller un tamm a-dostoc'h un digoll hag ur skej daou milion a euroioù oe get un embregerezh ur blez paset petra zo kaoz da German Sir. An doareoù uh, rener Jean-Marc eno vez meneget gant meur a rain. Uh, tozek den ha tri-ugent deus kuitet al lyceum a start eo ar jeu gant kalz gopridi. Bliniet int ankeniet, streset gwasket. E remiziad kentañ um, 2005 warugent oa komañset tud añselerezh al labour da lakaat o fri e mont en-dro zeul land. Mm. Ha meur a añseladenn elle zo bet abaoe un evezhan tromnet. Un holl syndicado el, lycéo lora e vefe ret Jean-Marc Henault mont tuit neuzen. Mais un deskadurez labour-douar ar privé e ar c'huzulmeran un aï a gopra hag a be ar renerien al lycéo evel un aï Jean-Marc Henault. Ha kuzh da vat, a seblantañ bout euh, kuzul-merañ the land da zilridi ar c'hoskor. A dostik eus be euh, penaos euh, ben, traoù de heulou enklask conséquenceux marse. Ya, ya, just de heul, ma aved pout resis roer devez goude, euh, nos divizet ministerez al labour-douar disparti al liseoù ar strollad Sant-Exupéry euh, deus an savadur The Land. Neuzen, benn a fin Jean-Marc Henonek e tin rener al liseoù labour-douar. Er perz deus euh, bet an enklask en diviz euh, pouezus-se. Ha net eur verketan, et duirian eo. Nekete machin, na. Evel ma zud vat, um, chilaouerion, chilaouerezet, txerret de len un enklask a ber euh, diwar ben ur liseoù labour-douar ibrer a ben fin ur mis, fin mis, euh, mis du, pe fin mis kalangouillan, ar lerien splan, splan,

Iori selaou dor liher kelaouenn Splann-Anisoni atav e kompagnouner Caroline Trouillet eus o kenurzhierez ha kazetennerez e ti ur media enklask Splann hag a ra enklasker ar ur perc'hoarvez bet un industrier hag ur labourer er douar. Ibrer dam mezut vat bromañ betak penn ur bet e lec'h me gontroler Peizanted, peizantezed zo sikouret dre un RSA get departamant Penn-ar-Bed neuze. Ya, ba oen nebeut mizioù e kresket ar c'hontrolo gant departamant Penn-ar-Bed, renet gant Maël de Calon, dinennad euh, les Républicains, bet. Ar pal zo sklaer, digreskiñ un niver a dud skoazellet dre a ar c'horvodeur kengred oberiant, bon, un RSA e galleg. Euh, Petra peus lâret ur c'horvodeur kengred oberiant? Ya, setu.
Pe evit lâret un RSA quoi. Un RSA. Neuze euh, ur skouer souezhus euh, ve reit gen ur er pennad. Ur plac'h de skouer he doe ranket goulenn get dizut gwir yang un daou gant euro e be kaset de hi war he c'hont bank ha diskleriañ mat oe Da vat, ur prof deiablé a vez mat aberzh e zud kwa. Ya, du respont, tu sais.
Hein. Ar beizanted eo ar vaouez-se. Ha dast ma labour war imicher, e a resevi anezhe, ça. Ar savija a ra dezhi da c'hounit trawall da, da vevañ. Ha just war, muioc'h muioc'h beizanted deus bet kontrolloù deus perzh en departement, hag em vado ul lion a evit uh, kaout ul labour, padal on deus ul labour dija. Ok, me gomprenan mat neuze uh, labourizianezed zo uh, ve tapet gete un RSA pe ur c'horvoder ken gred oberiant uh, peudure ne vet tapet trawalc'h gant gete met ji ve war heuliet avit me vo kavet ya, ya, ma, ya, kompren peus mat enora mm. hag uh, galoran uh, reit ar skouarel un abet mizioù zo oa bet uh, rebechet d'ur peizant chom hep diskleria e gredad Talioù bio. Um, sikour a ra ar c'hed-se gant un embregerezhioù evit un dispignoù sellat deus un testeniekaat biologik. Hag a-daol-trumm oe bet duellet gant un departement vel ur gopr. Met uh, ret talioù un nain e aneket ur gopr neus laret diomp al laboureur er douar. Hag un rac'h ur beizanted aterset geus plan eus oe labourat ar ur goread bihan neuze. Ya, se zo koulz n'oun ket liammet gant kenvoarez sosial al labour-douar, nemesa, met gant ur c'hef-koprou tiegezh, ha CAF, neuze eo gant un departamant resevont o skorenn. A labourer un douar gant tiegiezhioù brasoc'h c'hell kaout un erez a ivez, met n'eus bet netra embannet gant ar sindikadoù war kontrolloù graet gant an MSA. E ordination rural lec'hel n'eo ket bet lakaet ar gozh war an dra-se. Ha gwashoc'h-gwashoc'h ur c'hontroleur war-c'houde ur lezenn un implijet pep hini han ur lezenn eo. Ya, e daou vil pemp war-ugent oa bet lakaet al lezenn da dalvezout met kerkent ha daou vil Pevar war-ugent oa bet lakaet e plas e Penn-ar-Bed. Duellat kondisionoù ambroug ar glaskerien labour, setu pal al lezenn-mañ hervez ministerez al labour. Raktreset eo lakaat an holl dud en RSA non en eskrivañ da France Travail. Dre an stañ-se e vez ambrouget ur peyzant gant tud a-vicher sort coach, coachoù anezhi. Ah, ya, coach, evel coach sportel. Ya, setu eo coach.
Evit kalet Distreiñ war hent al labour. Meur a ray en deus kontet deus Splann oe daou dezhi sinañ ur gevred gant an departamant. Prometiñ a rankont ober e ent o seizh posubl evit duellat o oberezh. Met o koch dezhi ne oar seurt ebet war bed al labour-douar.
Ur politikerez hag glot mat gant ur perve diskuilhet dispaket en ur pennad embannet e Libération d'un mhm. daouarn-ugent a viz Gwill Michel. Ya, ya, ur strollad kevredigezhioù LDH hag Emmaüs va omesk ur c'houluna gant ur c'huzul-stad nullan dekret lakaat dut en RSA da vout kastiget. Setu pezh halalen en er pennad embannet gant Libération. Trugarez doc'h Caroline.
Trugareda, Nora.
Roman dam de reng deur doere mat embannet e ou en klask en klask splan vras aziar artificielad au de breis ar bapeur. Ya, hay veut dezhe al levrig enklask aodoù Breizh temptadur ar beton en Arvor. Uh, drelen an enklasmant a c'hallet kompren peseurt mod e vez troet kalz reol eno gwarizien an dro. Ka ya, da skouer lonket e bet c'hwec'h mil hektar douar ou labour-douar naturel dindan dek vle evit kirrikot aodoù Breizh. Kaleret koulen levrig war hon lec'hienn Unnek euro eo ar priz gant frejoù post. Hmm. Betek pegourz vo moyen golen ur levrech er linen neuze, en linen digarek? Pete ar c'hwezek a vis du vo dizorn c'houlsat un joerza. Galeret euh, goulen levrigoù holl ivez, ha re diwar-benn ar menglazioù, brezel ar parkeier, metanat ar labour-douar, ha kleuzioù ar c'hizier-narvar. Na neuze na, na c'hortozit ket evit goulenn ho levregoù a-raok an ur c'hwerzek a viz du. Hag e bo skoazellet ur media dizalc'h hep pal kein c'hwerzhel. Peadra eus o deulenn eus un en er levri Joe en Glask embannet geus plaen Trugere Caroline. Ha neuze da'm dogañs un tamm hag un nebeud traoù a zo bet dastumet ganeoc'h get ur c'homision ispisial vez savet e Splann aveit juste ur wall gober euh, hmm, per anveriñ galleg da'm soñj eo euh, ur seurt veilh quoi de leur ade euh, lenn silaou sellet doc'h un doeriev doc'h un traoù interesant a gaver ibrer ardro d'ur sujet da d'ur sujet da el raison vez vez labourat arne get Splann ha neuze da'm de grogain get ur per c'hoarvez get ur mor a chetu priskuz ur Pimoc'h e gwirionez kan, daou ha tri-ugent milion a euro a vez postet bep ple evit stourm d'ur saotradur an endro, hag en o mesk e vez pemzek ha poar-ugent milion a euro i brer hep chan. Neus un e orpen un antir a bentolfang a vez dispignet i brer. Ya, setu ur studiadenn gant diazezadur natur hag an denelezh euh, FNH. Am burnet eo bet da c'houer a vis ere. Ouzhpenn ez eus kant milion a euroioù bepred setu koulz ar skoaziadoù foran. Oc'h ober ar samadenn deus ar skoaziadoù, ouzhpennomp koust dresañ un endro, ouzhpennomp c'hoazh kouskin efedoù war ar yec'hed. A-benn ar fin eo daoust kej ez miliard a euroioù en holl. Setu koust ar greanterezh-se a vez peet gant an taosoù pep ble e budjet ar surentez sokial. Ha mod arall, tud kour vez gwelet ar poltred brav àr ur c'hirri-boutin, met e gwirionez emañ o-unan en o annez. Ya, da nav a viseri e oe bet aozet dorioù digor gant an enez Avel e Brest. E bato evit an dud kozh laouen ha ne glotan ket c'hoazh gant ar pezh a vevañ an annezidi e Duirionez. Ha Duirionez m'am kontet en ur pennad bet embannet gant Splann d'an seiz a viz gouere. Hervez Itoru hon eus rastellet e n'eo ket bet graet c'hoazh gant ur strollad akwarelia un distaol kenwerzhel un distaol-se oa bet prometet d'ar familhoù doe prenet ur c'hinnig eurus ha setu respont akwarela bet uh, goulennet gant Splann. Abalamour da daleo melestradurel diabarzh e oe ret dilezel an distaol-se betek un stañ a viz du da vil pemp war ugent. A-zeur oar muiañ a vo da lenn diwar-benn an afer-se. A deus Iwal eus o gant un deur fall ha kontrollet e vez kalite un deur mour etre ur pemzek a viz even hag ur pemzek a viz jenolum ge pennadur er riebeurieret, met ne vetcho groet chin urver achiv ennañ. Gant an gevredigezh dour ha stêrioù Breizh zo bet roet lañs da raktres kalipaj neuze. Dielfennet eo bet dour Naoler Kouronko deus Brest etre miz du daou vil pevar warn-ugent ha miz Even daou vil pemp warn-ugent. Hervez an disoc'hoù bet roet gant la laboioù aotret e vez saotret an dour gant bakteri e-pad ur goañv koulz hag e-pad ur noz. Ar pezh a diskouez n'emañ ket an douristelezh e kaoz neuzen. Lakaet e vez war-wel ar fed liammet ar saotradurioù gant ar glav dre ma laka al loustoni da vont e stêrioù. Goulenn a ra dour ar stêrioù Breizh e vije klasket da sklaeritañ pep saotradur hag e vije dielfennet an dour-mor a-hed ur blez, dreist-holl e-lec'h ma vez gwelet surf ha baleer-mor. Mil drugarez d'or, Caroline. Merci brastare, Nora.
War un traoù zo de hadlen pe du len ar o liher kelaouagn eus o moaien bout dre veil pe e galleg pe i braonek, ar pep tra vetroet i braonek, ha neus euh, be meus vad rac'h un titour eus eus o moaien had kawit ar o poest mail.

Ervel-just enoa komzon deus an raktres o labour-douar. Uh, astenn an atelier ar mor zo goulennet e departement Ila-Duilen e chapel ar Galc'het. Chapel chaussée euh, vegret e, e kalek. Uh, foto ad an embregerezh e Pik Breizh nevezat er stan Kuliadek. En enklask euh, digor d'an dud betek an 30 a vis du. Hag i BD vraiment euh, er même département, euh, il m'arrête de neu a RL Garel Renier Goulen Ali son jeune dut. Betak un 30 ager misma a ben tapuit enroleng kreskang un hiver a chas er rondi eus o ikeriaden la chevalret à leur ade en ur chenil quoi. Ad hag en industrie as bremañ. Euh, Raktres e du trek. Modernat e uzin staliet e Guichardier evit ma vefe produet muioc'h. Setu pal an embregerezh Société laitière de Vitré. Astenn en atelier aozañ modernat aveadurioù greantel ha gremek, hag azaat ar c'hementad a zour distaolet. Moyans zo d'hor mezut vad roagn ou sonj beutag ur poarzek avis du. Ha neuze, petra zo da zonet geus plan ker alies a roal e-pad ar miziadoù verreit emgavioù d'am dud aveit ben donet de vilet kazetenerion, euh, kazetenerezed eus plan korzgete, mem petra nevez neuzen aveit miz kalangouillan aveit miz du. Ya, angavioù euh, interesant a war mon de gommence d'ar penzek a vis du vaozet en devez tro-dro d'ar mediao, un aogez euh, artificiel nia, hag en deskadurez d'ar mediao gant mediaouek langaek. Duellet vo Pierre-Yves Bulto evit Splann! en tabut diwar-benn peseurt mod titourilh lenn klevet ha sellet ouzh ar mediaoù da vare an IA a vo etre dek eur vintin ha kreñvte. D'an eizh war ugent a viz du e vo digemeret Pierre-Yves Bulto c'hoazh asambles gant ar gazetennerez Elsa Gamblanc hag Akrimed gant Les Pieds dans le Paf e rar dizan azer garez an aveler evit